Kana ndichitaura nyaya yekuti Chimurenga handisi kutaura nezvemunhu zvingave nechimiro chekuti vanhu vangade kuchiona ndiri kutaura nezvemhepo inonzi Chimurenga inove mhepo yakatungamirira yakagaida yakapa direction yakapa njere Yakapa zivo ikagonesa kuti nyika ino isunungurwe. Iyoyi mhepo iyi ndiyo yakanobatana nemhepo yakashanda pamurandakadzi ainzi Nyakasikana vanove vatinoti mbuya Neanda. Akave mukadzi akatungamirira hondo yeChimurenga chekutanga iri mhepo. Zuva ranhasi zvichida vamwe vangange vakarivara ndozuva rakasungwa mbuya Nyanda kuurawa nemhondi dzevachena kuvaurairei kuvauraira kuti varambirei kugarwa matunduru yatinoti foreign domination vakaramba vakatungamirira kuburikidza nenjere dzavaipiwa nemhepo chimurenga chekutanga zvikashungurudza vachena vakaona kuti chakanga chakatongofanira kuuraya mudzimai iyeyu nevamwe vaaishanda navo so zuva ranhasi 27 april ndo zuva rakaurawa mbuya neanda saka izuva eh, ratinofanirwa kukoshesa ratisingafaniri kukanganwa nemhaka yekuti kana tichitaura kuti tave pano sezimbabwe tiri kureva guidance yatakapiwa nemhepo yaishanda nambuya neanda saka kufa kwemudzimai uyu ndinombotarisa mupfungwa kuti ukaona Vanhu vechirume varungu vakanga vakakomberedza kuuraya mukadzi uyu. Unoona kukosha kwehunhu hwevanhu vatema hunochengetedzwa mumadzimai. Iyeyu mudzimai ndiye akaisa mweya zvakare wekuti even patapinda musecond chimurenga vanasikana vakaita zvinoshamisa vakabva pakurarama kunozikamwa kwenyika ino eh, kwevanhukadzi vakashanduka kuve vanhu vakanga vasina macharacteristics anozikamwa nekunzi munhukadzi vakave at the forefront panyaya yekusunungurwa kwenyika ino panyaya yekufamba kwechimurenga so hatigoni kukanganwa mhepo yakaita semhepo yakashanda pana mbuya neanda kana tarega kuikanganwa zvaakureva kuti taakutarisa vanhu vechikadzi vemuzimbabwe tovaona kuti havasi vanhu vanganzi eh, kana wakatarisa pavara rechirungu the ordinary vanhu vane feature yakasiyana zvichida eh, nevamwe vanhukadzi vatingazive pasi rose kana mune dzimwe nyika Tine vanhu munhukadzi nevanasikana vatakashanda navo muchimurenga chepiri vakapoterwa nemhepo dzemadziteteguru edu mhepo dzemadziteteguru edu chekutanga imhepo dzinoramba kugarwa matunduru kana kudominetwa nevamwe vanouya ndizvo even ushe kana umambo hwevatema waitowanikwa nenyaya yekurwa kwete kungonotora mahara kureva kuti vanhu vaka isu takakura tiri takamuka tiri vanhu vane spirit isingadi kudominatwa nevamwe ndo zvatinozikanwa nazvo ndinonzwa tsitsi neurombo kana ndikaona vanhukadzi vanasikana vanogona kutenderera kunana america kunana britain kupi kana imo muno nenyaya dzekutengesa vari kutengesa mavalues akasetiwa nemudzimai anonzi mbuya neanda mbuya neanda eh, akave mudzimai akatungamirira varume pachokwadi chokwadi chekuziva kuti isu tiri vatema chokwadi chekuziva kuti isu tinofanira kunge takazvitungamirira tichizvikondrola mune mudzimai akanga asina kuti anoda kunzi agozonzi ndiye mambo kana kuti ndiye king asi akanga achitungamirira hondo yekuti isu kana tabisa vari kuti tungamirira vanofanira kutungamira votungamira akasiyana kuda nenoise yamunogona kunzwa nhasi yekuti munhu ukanzwa achitaura ari kutsvaka kuti ndingaiswe mberi sei ndodambudziko ratave naro rekuti ukaona eh, kusvika pakuwanda kuri kuita mapolitical parties nhasi haisi nyaya yekuti pane dzimwe pfungwa itsva kana kuti inganzi alternative mind inyaya yekuti munhu ange anenge atongorota kuti zvino zvandakavata nenzara basa randingawane risina unondirambidza ndiani otofunga kuti ndoda kuitawo president but tine presidents yevanhu vakaita sambuya nehanda unove ndo mweya wakazoshanda nemaveterans eliberation struggle eh, mawar veterans vana mujiba nana chimbwido nemadetenies havana kurwa vane mweya wekuti ndoda kuzove chakati vairwa kuti toda kusunungura nyika kana tasunungura nyika togara pachedu totsvaka kuti anotungamirira ndiani so Tichizofamba kusvika ku second chimurenga kusvika ku independence taifunga kuti nyaya yekukweverana yemadzudzo ekuti tomira sei toita sei haichazovepo nemhaka yekuti chataida kubvisa simba kune ava vakatipamba vakatitorera simba rauya raakuvanhu vatema asi nhasi unonzwa mumwe munhu mutema aiti tiruda unotsvaka simba unonoritsvaka kupi kunani rakaenda nani iro rakauya kudaro vakatanga nyaya yekudzivirira nekutsvaka masimba ndovana mbuya nehanda ndovana sekuru kagoi ndovana mambolobengola nevamwe vakadaro magamba aripo atinoziva havana kufira ivo kuti vave vatungamiriri asi kuti isu sevatema vemunyika muno tinofanira kugara pachedu dare redu tochiona manje kuti pakati pedu wotoisa mberi ndiyani zviri kufamba zvakadii tobatana pana izvozvo tofambira mberi
vanhu vangada kuziva vamatema danda kuti mwedzi uno wakashaika mbuya nehanda muzora nhasi ndo mwedzi zvekare nyika inocherechedza kuzvitonga kuzere iwo uno mwedzi ini pakufunga kwangu kana kuti pakufunga kune vamwe ndekwekuti waifanira kunzi the liberation month because ndo mwedzi eh, watinopemberera nawo eh, rusununguko zvakare ndo mwedzi une magamba akanofa kuti noi ndiwoyu eh, etinyamavhuvhu eh, ndiwo mwedzi unoratidza kuti unosumudza mhepo dzine chekuita nekuve zimbabwe kwedu ndaandida kutaura kuti eh, tine mazimbabweans vari kunana uk nedzimwe nzvimbo dzakadaro zvinoda kuti zvipinde munjere dzavo nemupfungwa kuti ikoko kwavari ndokune mapfupa emurandakadzi iyeyo akatorwa akaurawa vakatora vakaenda naye tinoda kusimudza mhepo yekuti mapfupa iwayo ngaadzoke ivava varungu ivava havasi mapenzi stereki kutora mapfupa emunhu vane zvavanoziva zvavakatsipika pamusoro pemapfupa iwayo saka zvichida dzimwe nguva dzatinoona mhepo dzekupengereka dzinopinda pane vamwe kuda kwemhepo dzinenge dzichifanira kugaidha nyika dzakatsipikiwa ikoko saka tiri kuda kuti pasimuke mhepo inoita kuti vana vezimbabwe vese vanzwe kuti hatina kukwana kana vakatanga kuresista iye murandakadzi iyei wandotaura nezvake mbuya nehanda mapfupa avo asati adzoka kuzozorora kumusha hatina kukwana semazimbabweans tinoda kuti tisimudze pfungwa nemurangariro wekuti maremains kana kuti zvine chekuita zvese nezvakaindwa nazvo dzingava tsvimbo angava madende ebute zvingave chii ngazvidzoke kumusha zvizoita basa razvakagadzirirwa isu tiri vanhu vane vane hunhu iya inonzi ubuntu takasiyana neamwe marudzi isu ukaenda nhasi ukati unoda kunorovera kuaustralia unotorota uchidzidzoka kumusha ava vamwe vekuti pamba kanouya kachikambaira hakamboroti kuti kakabva kupi nemhaka yekuti the element yehunhu inowanikwa ino pamunhu mutema mavari hamuna haana basa kuti ndavigwepi asi vedu kusvikana nhasi mapfupa ambuya neanda ari kutaurwa ndoda kudzokera kumusha so ndo chimiro eh, chatinacho pazuva ranhasi eh, ndo chimiro chatinacho mwedzi uno kuti ndiwo mwedzi une chekuita nekuve zimbabwe kwedu ndo mwedzi wakaratidza kuti vanhu vedu havadi foreign domination ndo mwedzi zvakare wakaratidza kuti vanhukadzi vemuzimbabwe vakasiyana nevamwe vavanhukadzi vanozikamwa yes ndinoziva kuti kune dzimwewo nyika dzine magamba akadaro asi isu muno medu tinoziva kuti makasiyana nevamwe nemhaka yekuti tabva pasteji iyoyo tine vakadzi vanasikana vakanoita mabasa akakura panyaya yekusumudza kusunungura kwenyika yedu zvinoreva kuti vanhu vanga vachisumudzwa nemweya iwoyu wakashanda pana mbuya nyaya tichicherechedza zuva irori kune vamwe muno muzimbabwe vanoti ah zvamuri imi varwi vorusununguko madii manoidzosira nyika iyi pamakaisunungurira monoisungirira tozoisunungura isi vachiratidza kuti havanzwisisi donzvo rehondo yerusununguko mungatii kwavari eh, inhamo eh, inowanikwa eh, muvanhu vedu ende nganditi nyaya yekutengesa mukanzwa zviya zvinzi munhu mutengesi vamwe vangada kuti ah, ko chinombonzi mutengesi chii isu tiri vanhu vanoziva hunhu hwedu nemararamiro edu tinoziva kuti isu tisu avo ndivo asi ukaona pakati pedu pakubuda umwe anotaura kuti ha isu hedu etisu asi aiwa isu isu tinoda kuinda muuranda kana kuti tinofunga kuti isu hatina kutokwana kana umwe asiri isu ari pakati pedu pane vana vatakadzidzisa kubva tisunungura nyika vataifunga kuti dzimwe nguva vakaita magweta vakaita zvakati vachakwanisa kuzotsvaka kuti votevera sei pfuma yedu yakatorwa kubva pakupambwa kwatakaita kusvika nhasi vachitibetsera kuti sezvo vadzidza vamwe vaita magweta vaita zvakati votiudza kuti mapfupa nemisoro yemadzimambo edu ingauye sei hazvina kuitika saka toona isisi kuti ko iyo mhepo ndo zvandataura kuti munhu anobuda mune vamwe pachirangano chedu pachimiro chedu achinda kunotora vatorwa kuvaita ndivo vakakosha kudarika isu ndokutengesa ikoko nemhaka yekuti kana misha yedu kuziva kwataita pachivanhu ndekwekuti tinogadzira zvatinogadzira kuti mhepo dzisapinde asi pakaita umwe wedu anoenda kunoudza varoyi kuti kana muchipinda kona iya kune hoko kona yakati kune hoko ndokutengesa ikoko saka ava vanoti idzoserei havatozivi kuti nyika ino kuti isunungurwe e, pakadeuka ropa rakadii havazive kuti ropa iroro rakakosha zvakadii ino nyika yakafirwa nevamwe akanga ari mwana umwe chete pana mai vake nababa vake iye mwana umwe chete iye akadhisaida kuti ndaakunofira rusununguko rweruzhinji tine munhu asingatozivi kuti nyaya yekumira achiti ndai munodzosera kwamakaitora ndo zvinoreva rusununguko izvozvo vamwe havatozvizivi vanofunga kuti kuoma chihadhi kutaura kwavo kwamazuva anoti ndiri kushamisira aiwa izvozvo ndo manifestation ndo zvinooneka kuti pakasunungurwa munhu pane nguva yakanga isinganzi nevanhu bufu wakatarisa nyaya dzekuti tinongoda kuvhota chete zvaasingaitiki e, eh, kana nguva yatiri kutaura yana mbuya nehanda yana sekuru kaguvi yana mambo lobengola iwe munhu sekuru vako vakaenda kudivi revarungu sekuru mbuya vako vakaenda kudivi revarungu oro tikakuudza zvakaita sei kuti warashika haubvumi nemhaka yekuti chinotengesa mauri hausiiwe chinotengesa mauri iropa rakazosika iwe nemhaka yekuti mwana wemupurisita anofanira kugara upurisita asi ukaona mwana womuprista obuda mucheche achiinda kunogara pandare ziva kuti mwana iye ari kushanda nemhepo isiri yemudzinza so kusashanda nemhepo yemudzinza ndokutengesa saka tinavo vanotaura zvakaita saizvozvo isu zvatinoziva ndezvekuti mhepo dzinovadriver hadzisi dzine chekuita nekuve zimbabwe kwedu Imhepo dzevamwe vakanga vaifunga kuti kukokera zvikochikara zvevarungu. Rangarirai kuti kunobatiwa kwana mashaya mombe mubako. Hapana varungu vaiziva kuti mashaya mombe apinda mubako. Kunotove nerimwe jinda rakaenda kunotora varungu kuzovaratidza kuti mashaya mombe ari umu. Iwoyo mweya iwoyo uri unogara pane vamwe vana vatinawo nhasi unogara pane vamwe vana baba unoda rakangozungaira zungaira rizidhara harizivi kunobviwa nekunoenda imi muona sekuti kuda rakaroiwa kana kuti rakati aiwa rakatogarwa nemhepo yekusanzwisa mhepo yekutengesa saka vamwe vamunoona vanotodada nekunotsvaka maamericanz mabritish and so forth aiwavo varegerereya hamugoni you know pane munhu ane ropa reupombwe rekuti kunyange vafundisi vakanomujorodhaka 5 pazuva anonoita upombwe ka 10 nemhaka yekuti ropa rake rakagadzirwa nedesign yeupombwe ndo zvinoita vatengesi pane vasingatendeuke yes umwe anogona kurasika woona aenda kweo but nenguva shoma unoona akudzoka kuti a ah, uko hakusiko kwangu ndarasika kwangu ndikukuku vazhinji vamunoona even dzimwe politics dzeopposition anoenda unoita two three years otaurora ah, zvandaifunga kuti ndo zviriko asi sio zviriko ini kwangu ndikunoko variko vanodero vanorasika pakuona ano haatodzorwi nevanhu anodzoka ega kuona kuti kuno kwandavakusa kana hope dzaanenge achirota ikoko dzinotoratidza kuti warasika ii nadr gomo tine mumwe musikana watakataura naye abva ikokoko musi waakauya achitaura kuti ndaakushanda nemusangano akafona achitaura kuti nhasi ndarota ndichitaura nemaziteteguru angu vachitaura kuti wadzokera kumusha kwete kwawanga uri saka anenge akadhizainwa neropa rekutengesa anotorota achikisa varungu tsoka dzavo achinovagezesa achitodada achi, achi nekurohwa nemurungu nembama kutoti ya ini ndine rake varungu vanondisaka vandirova nemhaka yekuti ndo zviri maari saka pane some condemned tribes some condemned people kunyaya dzekutengesa vanotaurwa even in a power of bible now pane vakasviba zvekuti nguva kana yasvika vanofanira kuwedzera pakusviba kwavo vakachena vowedzera pakuchena kwavo because haagadziriki nemhaka yekuti haasiye anotengesa haasiye anoronga kutengesa chinoronga kutengesa imhepo yateteguru inomugara haatombouoni kuti ari kukanganisa kana munhu achidada kuti kwanzi ndakaenda kunorway ndakaenda kudenmark ndakaenda kugermany eh, ndikanoita sunga one sunga dozen chii ichocho sunga wani sunga daze mbuya wako wari kutenga kupi iye nhasi kune covid waakuti he hatisi prepared koiwe wakanosunga wani sunga daze chida unosunungura akationa wotonoda ah, kakapera nemhepo dzekutengesa karegei kakadaro hatidi kupedza nguva yedu tichitaurani those are condemned people kana kudenga kuchinogariwa nemadzinza dzinza rake rinonomuramba nemhaka yekuti ari of a bad design so ndo nyaya ndo chinosvika pakunzi kutengesa ndo zvinomotivata vamwe vanhu kutengesa pane vamwe wakafunda siri unoona riri ziroya riri kubuda rakaisa zitaya pano njere hamuna
asiwo pane zvamuchaitawo here semusangano kuti zuva rakaita seirori richerechedzewo makore ese risangopfuura vazhinji vasingazivi kuti zuva iri rakakosha zvaka tiri kufunga kuti iri izuva rakatikoshera munhoroondo neupenyu eh, hwedu eh, sezimbabwe eh, kwete irori roga tine magamba mazhinji eh, eh, vakafa in defense yenyika ino iyi eh, nguva yatiri kutaura yechimurega chekutanga ndo yaityiwa murungu kana kusangana naye varungu vari kudiwa nevakomana munoona havasati vakaona kudzvanyirira kwavo nemhaka kuti vakazvarwa nyika yasununguka ukaenda pamozambique apa udzvanyirirwa ivevo wanga uri wekuti ukasangana nemuputukezi uchifamba nebhasikoro unosumudza bhasikoro kudai murungu muputukezi wofamba 50 meters kuuya uzopfuura oenda dzimwe 50 meters wakasumudza bhasikoro kuratidza kuti handifi ndakakupandukira ukada kudzikisa bhasikoro waremerwa izvozvo zvaimupa mvumo yekuti akuurai ndo varungu vari kudiwa nevakomana kuti im a phone call away from trump mubvunzo wenyu ndewekuti pangave here nepfungwa dzekukoshesa eh, eh, mazuva akaita seriri kana tichiti restore legacy tiri kutaura isusu kudzosera hunhu nezvinhu zvedu panzvimbo Magamba edu anofanira kukudzwa nenzira yaanofanira. Kune vanhu vana mambo vana King Lobengula kune even ma operations ataita post independence taenda kunana Somalia taenda kunana DRC taenda kunana Angola kupi tine vana vakanove outstanding izvozvo zvinoda kuramba zvakatariswa zvakakudziwa nemhaka yekuti ropa revana ava vamwe vakazofa vamwe vapenyu rine chekuita nekudefenda mavalues enyika ino ndo zvinofanira kuitwa shungu nevana vadiki shungu nevana sikana kuti a ah, tinotori nemunhu ana kaita sambuya nehana akazvipira kubvuma kuti varungu ndiurayei asi nyika yangu handidi nayo umwe anotaura kuti zvinhu zvacho zvatooma sterekisi kushaya majarini chaiwo but tiri kutaura zvemunhu akataura kuti urayai kana mada kuuraya panyaya nyika munhukadzi inofanira kunge iri spirit inomotivheta vanhukadzi vemuno inofanira kuti vanhukadzi vanzwise kuti icho chimurenga ichi chakaberekwa kumusana kwavo chimurenga ichi chakaita kuti brutality kana kushata kwevarungu kuonekwe nemhaka yekuti ukaona varume pavanhu vakasungirira mbuya nehanda aive mazisvinga evarume kupererwa varume vese kuti zvatingatoite nemunhu uyu kumuuraya but vapedza kumuuraya vanotaura kuti tikasiya mapfupa ake vanogona kusara vakamutsa handei navo tinoakira kuti tione kuti anomuka se, se, you know angamuke sei so tinofunga kuti patinoti restore legacy ngatidzokerei pakukoshesa nhoroondo yedu ngatidzokerei pakukoshesa magamba edu eh, yes tine heroes day but pane vanhu vakaita sevava vari outstanding vanoda kuitwa yamunoti ya profiling all the time kuti vanhu vedu vazive kuti ko tinombobva nekupi tinoenda nekupi chinonzi isu chii e, zviya zvekuti unonzwa munhu aita roti ndiri shumba ini ndiri mhofu ini ndiri chaanoti ini chii because vanhu vanomuziva kuti anoera shumba anoera mhofu but pane nguva yanoti ini ndiri mukanya inini handiitwi izvozvo izvo chaari kureva chii chinoda kuti vanhu vedu vazive is that value yekuve isu ende ndoo yarasika mazuva ano unoona vana vachi eh, they are losing direction havachazivi kuti chinoita kuti tinzi zimbabwe chakasiyana nechinoita kuti vekusouth africa vanzi vekusouth africa chakasiyana nevekuti chinoita kuti vekuzambia vanzi vezambia isu tine zvatiri zvinotiita vebotswana vane zvavari zvinovaita saka vanhu vedu vakanakirwa nekungoti chauya vaenda nacho chauya vaenda nacho chauya vaenda nacho imbotarisa iye zvino vamwe vakafunga kuti kunogara kunze kana paita maproblems zvakanaka asi kana nguva yechokwadi yasvika iye yakanzi chese chakamedza chimwe chinosvisvina ndo yamaakunzwa vachinzi munhu wese kumusha endai kumusha kwenyu kwakamedza munhu kwakumusvisvina kuti adzokere kumapfupani nemhaka yekuti thats the reality thats the truth une kwaunobva you have your identity une zvaunonzi iwe kana nguva yaoma yasvika unonzwa vaye vanga vachinakirwa newe mumabhawa kana kuti kwese vakutaura kuti inda kwenyu pane imwe nhamo yekuti kana yasvika vanhu vanokuudza kuti shamwari uri shamwari yako asi izvi zvakuda hama dzako ndo situation yatasvika saka tinoda kuti vanhu vazive kuti chinonzi isu its not about politics its about being ourselves and these are the values that the first chimurenga was there for and the second chimrenga even the third chimrenga kana tichiti isusu vanhu vedu ngavatore ngatitorei mapurazi ngatitorei ivhu iri tiise kuvanhu vatema haisi nyaya yekuti eh, tinoda kuti kungonzi munhu ane ane ane ane ane ane vhu aa rukuvhute rwemunhu runoiswa muvhu handizivi kunoiswa rwevarume but isu isu rukuvhute rwedu runoiswa muvhu kureva kuti ivhu is part of us haugoni kuti unzi uri matemadanda uri pamhepo uri matemadanda uri pavhu saka kana hurumende kana purezidenti kana zanu p f ikati tagara pasi ngatidzosere vanhu ivhu ravo iri kureva kuti ngatidzosere vanhu their dignity unhu hwavo their identity because you cannot be identity you cannot be identified by american soil you cannot be identified by british soil when weare in zimbabwe yes you can choose to go and die there but vazukuru vako nehama dzako vane vakutanga kutokurota kuno kuti kune mwana akatsakatikira musango hazvinei kuti you are in the best cemetery there mhepo dzedu kunoku dzinoona kuti mwana ari musango its a bush its a jungle so ukauya ukanovigwa kwachivi kana kuti kwamutoko mudondo kana cholo chomudondo zvinonzi mwana auya kumusha because you now identify with the soil yemuno muzimbabwe so the land reform is one way of restoring dignity african human dignity and identity ndo saka uchiona kuti iye nhasi munhu akanzi afa kueurope vanoisa musaga vonyora kuti zimbabwe chosvika paairport chisaga haasiri munhu ka chosvika it cannot speak on its own chotariswa kuti chakanzi chonzi midlands chosumudzwa choenda kumidlands kumidlands hakuna hakuna graveyard iri paairport kunozonzi chief njeleli chosumudzwa choenda pachief njelele pachief njelele hapana graveyard yako iwe sabuk bova chotorwa choenda pasabuk bova pasabuk bova hapana graveyard yako kwamatemadanda pamba That's your identity. Kana wauya all this process wasvika kunosvika pavillage wosvika pamba you have been identified and this is, this is, this is us so vamwe vanodada nekuti ihave got a flat in, in australia ihave got that in, in europe that's, that's, that's nothing that does not identify you

asi ndinogona kunogara kuna masamanyika kune mandevere kune makorekore kune i met home because kana ndichaera shumba uchawana sivanda ikoko kana uchaera shava uchawana mpofu uchawana due you at home so that is us and uh, that is what our first chimurenga heroes fought for vana mbuya nehanda vana sekuruka guvi vana king lob all those that resisted the coming in of colonizers were fighting for identity, African identity and dignity. Ndatenda. Um, ndanga chida kubvunza kuti tikatarisa ishu iyoyi yerepatriation yemusoro yanambuya nehange yakatanga kuna na 2018 uku if im correct what is taking so long tamuna 2020 potse tichatomupedza What's taking so long? Ivo chavari kugwa chii? Vari kuita chanda gonyera pazvinhu zvisiri zvavo. Why? And what process should be done for misoro yavo kuti idzoke so that nemadzinza feel at home kuti varidzi venyika vadzoka. We we do not only have them but we have even Some heroes vakakandwa maacid vakandwa maacid vakapera kuita kanhu kadukuduku kakadai but varungu vakaenda ne that dota vakaenda naro why because they even up today do not understand what makes a black especially zimbabwean kana vachitora zviya izvi they believe kuti there is something super uh, natural pavanhu vatema vanofunga kuti pane zvinoitika pavanhu vatema zvokuti ukabatanidza mapfupa ukanoaisa uka muvhu pane zvinoitika and i think theyare right but ivo vanotoziva kuti nhasi deta tichigona kuti tonounganidza mapfupa ese tonounganidza dota rese eh, revanhu vedu vavakatora rouya roiswa pakafanira mhepo dzinodzikama they know that and you won't be surprised kuti confusion dzatinoona idzi dzinokonzerwa nedhati and ivo vano you know zvakafanana nembavha mbavha ikawana vanhu vachikwira bhazi zvakanaka haigoni kuba inoda kuti paite mvonga mvonga pakaita mvonga mvonga yosecha vanhu and this is what the white people are doing ndivo vanhu remember vakatiuraya for close to 100 years vachiramba kutipa the basic right to vote and to be voted for. But not, not, not necessarily to be voted for, but just to vote in an election. They killed us for that. And ndo vanhu vari kunzi nevanhu vakaita saana chamisa i'm a phone call away from trump what trump what for anokupei uyu ane makuva akazara muno kana uchikwira bhazi uchiinda kuchimoyo uchiinda kunyadzonya uchiinda kumukuzhi uchiinda kunampundwe uri kunoona makuva akaurawa nesapoti yana trump america was not here physically but america was the major sponsor of imperialism and colonization and they benefited quite a lot

who were the first almost a number quite a big number was in the diaspora isusu tisu takaenda kunana china kunana russia kunana britain kwacho vamwe vedu vanga vatonodzidzisa kunana harvard kwacho kwavanofunga kuti kuno we were there there is nothing special nekuwira natrump anoita zvipengerawo zvake anoti vanhu ngavamwe jiki kuti vasafe necorona wofunga kuti une shamwari ndosaka zvakafanana zvipenzi zvose how do you, how do you think you have a friend uchirifeya kuna trump who doesn't know at a level yapresident kuti jiki nedito ne, ne, ne hazvigoni kumwiwa nemunhu ototi kwanzi madhokota ngaagadzire ano ende wodada kuti dadire isu isu no we have been in the diaspora we have stayed with these people most of our generation vakaenda kunana german kunanani vakauya nevakadzi vechiru but vamwe vazhinji vakaona kuti hazviraramiki vakasiyana vakadzoka aiyo even if you go to them today Mary one of their own makagara kana vakuda kutora idecision vanoti can you come here leave him monotora uye wokuudza kuti now we are going to do this and, and you will be there they decide on their own they, they are not fools they know you are not one of them but they, they know they want to use you kana maakufamba ndiwo unopusha prema ndiwo unotakura zvinorema ona sekudiwa ongoti wewe trump iye uya uya angati ndine shamwari kuna chamisa ushamwari hwacho hwekudii unohuona huri how do you just become zvakafanana nekuti kamwana kanokambaira kanoti ndine shamwari yangu ndivasivani unoudii uchikona kuenda kucresh kune vamwe vako nonsense pana njere paipai so ndo nhamo yatinayo eh, eh, tinoda kudzidzisa vana kuti chakakosha kwatiri kuve isu in our diversity ngatiwirirane ngatisawirirane asi tofanira kuziva kuti eh, tiri mazimbabweans tiri zimbabwe and eh, we must be identified neizvozvo iye zvinonge vachipengereka he president vanofamba he zvakazoita sei zvakaita sei but look at it iye zvino zvaakuita zvaakuprova vamunangagwa evisionary zvese zvaakutiraramisa iye zvino zvinhu zvakanotsvakwa navamunanga nyaya yekuti open up for business

because vanhu vari kuuya vakanopiwa confidence napresident kuti come takaita maelections vakatumira matsotsi nei nei nei vachida kuti vaone panotukwa munhu kana kuti kana vanhu vaitsikana tsoka havana kuvaona vaibva vazoronga kuti handei mumastreet tinokonzera tinokonzeresa iya vanotaura mazana kuti hanzi takakonzeresa mokonzeresa mosangana nazvo maakuti kwanzi he e, chichi a ndenowokaona unenge achitonga nyika anoti huyai zvenyu mungotora a hazviitikika zvezvi hazviitiki ah, ko unoti hondo yatiri kunamatira mumachechi chii kana uri mukristu utori musoja wamwari ari kurwa neenemi yamwari inonzi satani ukasanganisa mwari nasatani kuti guka guka panotsva munhu satambire kutonga ka kutonga koita kwokungonzi eh, regai tiite zvatinoda ah, voterwai mugozoita zvamunoda makudi kana tiri isu tavhoterwa ah, tinotevera mutemo watakawirirana tose so ndonyaya tisu vezimbabwe tiri mazimbabweans ende tinoramba tiri mazimbabweans eh, president vedu tinoramba tichivasusukidza mhepo dzedu tinoramba tichidzisusukidza nemhaka yekuti eh, zvaitika so far

It sounds brutal, but this is what makes strategic decisions. zviya zvokuti life expectance in africa is 50 fomen zvakakanzugwa nekorona tasara tainzana manje zviya zvekuti we have imposed sanctions on zimbabwe tangofanana vakaisa masanctions nevakarisiwa but advantage ndeyekuti sitajaira kutambura we have been hardened pane vari kutanga kupinda mugod created sanctions how many jobs are they going to lose isu wainforma already what is the effect ndekuti tongounganidza unganidza ti mwari akaramba akatitarisa tikarapana rapana eh, mwari akangoti dzokora saizvozvi izvi todzokera kuminda yedu oro mvura isinganai ko imi mamuchitidadira motangira poi wakati makorekore eh, ndo zvinoita mwari wacho im not saying vanhu vanofanira kufa but im just saying jesu akataura kuti kutonga hakuwi kana pachine dombo riri pamusoro perimwe iye zvino ainzana matombo kambani dzanga dziri pamasanctions kurussia nekuchina ndo dzaakunoponesa vanhu kuamerica unoti kudii naye mwari iyeye ndovangave wekutamba naye wekuti unokanganwa kuti ndisi takaisa masanctions dzida hatidi zvinhu zvekuchina hatidi zvinhu zvekurussia nhasi ndo zvaakuponesai haunyari kana wazopona anofanira kunyara kuti uzive kuti mafungiro ako trump nemafungiro amwari akasiyana so izvi zvatidzose pakuti tiri vanhu tese eh, zimbabwe is very spiritual by design um, uh, most of, of, of, uh, of the things we do uh, are spiritually

a minute later moona kuti patobhombwa pamamuri this, this is who we are this is, this is us uh, so uh, nyaya yekuti we have ma institutions akakosha saizvozvo munzvimbo eh, ine chekuita nekufa kwambuya zvinoreva kuti eh, the spirit dai kwakuchinzi vakavigwa muno zvakagara zvakanaka spirit inenge ichigara imomo inenge ichicontrola ichidirecta zvinhu imomo and uh, uh, we hope kuti we are going to push kuti uh, uh, zviuye mambe mavhunza kuti why is it taking long uh, we will not of course pane zvinoitika zvakawanda zvimwe zviri genuine zvimwewo ndezvekuti eh, vanhu vedu havazivi zvekutamba nazvo eh, havazivi eh, kukosha kwemhepo vamwe vanenge vachiziva but vanogona kuwana Iya spirit yonzi inodya payakasungirwa, inofura payakasungirwa. Vamwe vanogona kuto encouragewa kuti ah nonoka izvi tizodii tizodii. So eh, we want to give vari kuita nezvazvo mukana. Eh, corona kana ikapera we want to push maoffices kuti vatiudze kuti chiri kunonotsa chii Panodiwei eh, tibetserane kuti zvifambe because we cannot continue tichiziva kuti madziteteguru edu haamo munyika isu nyika tave nayo 40 years eh, ndinoziva kuti pane time pakanga pane reluctance kune vamwe vatungamiri vataive nawo because mhepo dzatotaura nezvadzo idzi hadzidi kubata bata hanzi ndimakona ukaona munhu abata makona ekuti ndisimbise pakati ndiite zvakati haachawirirani nemhepo idzozi because hadzidi izvozvo ndozvatiri ndo zviri you know us it, we are holy eh, saka kana wanobata makona ekuti hei ndikuvadzi vamwe ndiite sei nemhepo idzi matofumurana hauchadi kudziona wakutoona kuti ndinouya ndikafumurwa panapa saka unoona munhu awangomira mira oita sezungairwa sechichichichichi izvi zvaanenge aizva zvake kuti akabata zvisingabatiwi pakunge uri kufamba neutungamiri